Croeso nôl i chi i Glwb Canol Dre, Caernarfon, lle mae noson talwrn Hedd Wyn. Mae'r noson yma wan yn rhan o'r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol pan ddaw hi i Ynys Môn yn 2017, a dyna pam bod trefnydd yr Eisteddfod yma hefo fi. Elen Ellis, wan ta pam a be di pwrpas y noson yma? Wel, da ni'n cofio canmlwyddiant Eisteddfod y Gadair Ddu, yn dydan ni? Ac felly, y flwyddyn nesa, wel, mae hwn yn cyfrannu tuag at cynnwys artistig cyngerdd agoriadol ym Môn flwyddyn nesa. Felly jyst rhan o'r trefniadau mawr mae'r criw artistig wedi bod yn baratoi tuag atyn nhw. O, mae yna griw da fan hyn. Mae yna ddau o gowbois Rhos Botwnnog fan hyn. Mae Aled a Dafydd fan hyn. Noson eitha gwahanol i chi. Be fydd eich cyfraniad chi i'r noson yma? Ta be da chi'n obeithio ddaw o'r math yma o ddigwyddiad, Aled? Um, Wel, dyn ni'n mynd i drio cael golwg ar, neu trio meddwl sut fysa adloniant a felly wedi bod yn y cyfnod a sut mae rhywun gallu defnyddio adloniant a pethau'n bach ysgafnach i ddelio efo beth eitha dwys a trwm fatha rhyfel. Achos mae rhywun yn meddwl adeg rhyfel fel, fel oedd Alun dweud, a fel cyfnod dwys a thrwm, ond mae'n debyg bod yna ysgafnder ac oedd rhaid cael adloniant i'r milwyr. Oes, yn union, a dyna dan ni'n obeithio gael heno allan o noson fel yma. Yym, mi ydan ni'n awyddus i gael rhannau sy ella bach yn sgafnach yn y sioe, felly Gobeithio fydd na ni gael bach o sbrydoliaeth o ddigwyddiadau heno. Edrych ymlaen at Steddfod y Nesa'n barod felly? Yndw, dwi yn edrych.
Un arall sy'n edrych ymlaen ag ynddo ni longyfarch gyda Steddfod wych iawn yn y Fenni. Guto Dafydd, wan ta, be sy'n debyg o, o dyfu, be sy'n debyg o ddeillio o'r math yma noson heno? Be da chi'n obeithio ddaw ohoni? Wel, fel mae Rhogen deud, da ni'n mynd i fod yn defnyddio bob math elfennau, hanes Hedd Wyn, barddoniaeth y cyfnod, ond da ni eisiau hefyd persbectif beirdd yn cyfnod ni, a'u hiwmor nhw hefyd, gweld sut mae pobl yn ein cyfnod ni yn edrach ar y rhyfel. Dan ni'n gobeithio creu profiad bythgofiadwy i'r gynulleidfa ym Môn flwyddyn nesa, ac mae'r noson yma'n mynd i fwydo'n uniongyrchol mewn i'r cyngerdd. Wan ta dwi 'di deud talwrn Hedd Wyn fwy nag unwaith heno 'ma. Mae'n syniad anghyffredin a a deud y lleia Guto. Yndi, dan ni isio bod yn ymgysylltu efo pobl yn eu cymunedau, dyna fa- dyma pam bo fi jyst ddim yn aros yn 'y llofft ac yn sgwennu, 'da ni'n cynnal digwyddiadau cymunedol er mwyn rhoi cyfle i gymaint â phosib o bobl fod yn rhan o'r project yma, yym, ac mi fydd hynny yn bwydo'n syth i mewn i'r cyngerdd, a phan fyddwch chi'n gweld y cyngerdd 'na yn y Pafiliwn ar y teledu flwyddyn nesa, yym, falla wir fydd rhyw ddigwyddiad 'da chi 'di bod yn rhan ohono fo wedi cyfrannu at y digwyddiad. Wel, gobeithio bydd hi'n noson lwyddiannus yn fan hyn, ac uh, symud ymlaen at Kevin Roberts. Mae o yma i gystadlu yn y talwrn, un o'r, un o'r timau. Gair sydyn am hynny ddechrau. Edrych ymlaen, Kevin, achos mae, mae o'n brofiad go wahanol, mae'n debyg, dydy? O, i mi mae'n brofiad gwahanol, achos mi ddidish i dros bymthag mlynedd yn ôl na fyswn i'n myneud un arall, a dyma fi yma heno.
yeah, da iawn. Ond mae nos Sul, nos Sul yma rwan ar yn gwertha ni, ac mae'n noson brysur a phwysig iawn yn galeri Caernarfon. Cyngerdd eitha arbennig, Kevin. Wel yndi, dan ni'n cofio Hedd Wyn yma heno. Nos Sul nesa mi fyddwn ni'n cofio Wilbert Lloyd Roberts. Noson, un o'r nosweithiau ola i godi arian ar gyfer y cerflun fydd o. Cyngerdd gan uh, hen actorion Cwmni Theatr Cymru slawer dydd yn dod i fyny'n helpu ni. Ambell i wyneb ifanc newydd a Nick Helfig ei hun, y cerflunydd, yno hefyd yn sôn am y cerflun, a mi fydd y dadorchuddiad yn digwydd yn Pontio uh, ar y deunawfed o fis Rhagfyr, felly sgynnon ni'm llawer o amser i fynd. Mae'r apêl yn dal yn gorad gyda llaw. Da ni wedi dilyn y stori yma ar heno dros y blynyddoedd. Mae'r maen bron iawn yn y wal wan ta, Kevin. Da ni wedi gweld uh, be di'r cynllun o la ond un o'r cerflun a mae o'n mynd i fod yn rhywbeth gwerth i weld ac yn Gynhyrfus iawn i ni sy'n cofio Wilbert a'r cyfraniad nath o i'r theatr. Anterliwt dwi'n sgwennu mae heno gyda llaw dim barddoniaeth. Wel gobeith- Ond mae o'n odli.
Gobeithio fydd 'na hwyl a a dwi'n siŵr bo' chdi'n edrych ymlaen fel gweddill y bobol sy' 'ma. Yndan. Ar gyfar y noson wahanol a dwi'n siŵr gofiadwy iawn o hyn yn Clwb Canol Dre wedi threfnu gan griw pedwar a chwech. Dyna ni, fel y mae hi yng Nghanarfon heno 'ma.